Helo Dosbarth Dewi, gobeithiwch bod chi gyd yn iawn ac yn cadw yn ddiogel. Mae yna wythnos arall wedi hedfan heibio ac rydw i a Miss Anthony wrth ein boddau'n clywed wrthych chi ar Teams ac hefyd gweld eich gwaith bendigedig chi. Da iawn chi gyd. Nawr de, ymlaen i ni at wythnos newydd. Ac yr wythnos hon, rydyn ni'n fod edrych ar pobl sy'n helpu ni, yr arwyr hynny sy'n ein helpu ni a'r gwasanaethau brys 999. Felly eich tasg iaith chi'r wythnos hon yw i ddarllen stori Alun yr Arth a'r Tân Mawr, a gwarg darllen e gyda rhiant neu gyda'ch brawd neu chwaer, a trafod y stori. Mae'r stori i'w weld yn Files ar Teams. Gyd gyda'r stori, fe welwch chi, mae Alun yr Arth yn ffonio y gwasanaethau brys 999 ac mae fe'n rhoi ei enw a'i gyfeiriad e. Rydyn ni eisiau i chi ymarfer ffurfio'ch enw chi a'ch cyfeiriad chi, felly enw, enw'r tîm, enw'ch pentref, enw'ch tref, eich sir a'ch cod post chi, fel bydde fe'n dod ar amlen trwy'r post, iawn? Mae'n bwysig bod chi wedyn yn ffurfio pob un ar llinell gwahanol a mewn llawysgrifen taclus wrth gwrs. Felly mae hwnna'n gysylltiedig gyda'r stori Alun yr Arthur Tân Mawr. Wedyn, yn mathemateg, gyda'r frigâd dân, maen nhw'n dyddio llawer o ddŵr i ddiffodd tân. A rydyn ni mynd i edrych ar gwaith cynhwysedd, sef mesur dŵr, hylif. A ni eisiau chi edrych ar y daflen sy'n gysylltiedig gyda'r mat, a edrych ar y rhai sy'n llawn, yn wag as i hanner llawn, a ni am i chi liwio rhai o'r cwpane mewn fel ma fe'n dweud, os ma fe'n dweud llawn, gwag neu hanner llawn, a wedyn labelu rhai ohonyn nhw, iawn? Ar daflen arall mae angen chi drefnu y cwpane o'r un sy'n wag i'r un sydd yn llawn, iawn? Fel bod yr nifer y hylif yn cynyddu. Felly hwna'ch tasg mathemateg chi. Y gwyddoniaeth yr wythnos hon, ni'n mynd i edrych ar arnofio a suddo. Felly mae hwnna'n gysylltiedig gyda mathemateg, gyda'r hylif. Ni eisiau chi chwilio am gwahanol eitemau yn eich cartref chi, felly bod chi'n dewis pel, oren, cwpan, unrhyw beth da chi, premesur, eu rhoi da e mewn i bath neu i um, yy sinc, mewn i b- sosban, be' bynnag sy gyda chi, a gwel ydy fe'n arnofio, float, neu'n suddo, sinc, iawn? A wedyn ar y dafle ma' isie chi naill ai tynnu llun neu labelu yr hyn sydd yn arnofio a'r hyn sy'n suddo yn y golofn gywir. I'ch gwaith celfyddyde menegiannol chi ydy greu llun neu creu model neu i beintio, yy cerbyd pobol sy'n helpu ni f'ellwch chi dewis car heddlu, ambiwlans, yy brigâd dân, yy hofrennydd ambiwlans awyr ma' fe lan i chi dewiswch chi beth 'ych chi isie gwnewch llun ohono fe gyda'ch crayone pensilie paent mynd ar Jay two ee a'r peint yn neud e fyny neu creu model tri dy gyda deunyddiau gwahanol mae hollol fyny i chi shwt 'ych chi'n methu i greu e. Yn y dyneithiau wedyn Newn ni edrych bach mwy ar hanes. Shwt o'dd cerbydau y pobl sy'n helpu ni'n edrych yn y gorffennol a shwt ma' nhw'n edrych nawr. A ni isie chi didoli nhw, torri nhw allan a'u didoli nhw yn y golofn gywir. Rhai ddoe, felly y rhai ddoe yw'r rhai sy'n hen a'r rhai heddiw y rhai newydd fel ni'n gweld nhw heddi di- o ddydd i ddydd. Nawr te, tasg iechyd a lles. Mae yna lawer ohonoch chi wedi bod yn frwdfrydig wrthnos hon yn me- yn mab o gampau rhithiol yr ysgol. Da iawn chi, mae fe'n wych eich gweld chi'n cymryd rhan ac yn cael scores i'ch tai. Felly, yr wythnos hon, dyna'ch tasg chi i bawb i gymryd rhan a cael pwyntiau eich tai chi i weld efe Aeron Teifi neu Ystwyth fydd yn ennill, a danfonwch eich clipiau i Teams ato ni i ni gael gweld ai rhannu nhw eich gael ennill pwynt. A'r dasg olaf, sef cymhwysedd digidol, fi eisiau i chi mynd ar hwmp, mewn gofnodi eich hwb chi, a wedyn mynd i J2EZ, a yn hwnnw wedyn, ffeiliau wedi rhannu, mae'r ffeiliau fyna at, i, ar eich cyfer chi i'w ddefnyddio ar Crwban, iawn? Mae fe'n gofyn y cyfrifiadur chi symud y person i'r ambulans neu symud y person i'r frigad dân a mae angen i chi defnyddio sgiliau crwban i symud nhw i'r llun cywir. Iawn, pawb yn hapus? A'r un olaf, rhywun pwysig, llythyren yr wythnos, llythyren yr wythnos yr wythnos hon ydy p, p, p, p, p am popcorn, yn dife? Felly, marfer dweud p, p, Chwilio am bethau sy'n dechrau gyda 'P' ac ymarfer ffurfio'r geiriau hynny. Hefyd, mae angen i chi i eh, ysgrifennu brawddegau os ydych chi'n gallu. Felly, dyma pethau rydw i wedi darganfod yn fy nghartref. Rydw i wedi ganfod pêl, felly brawddeg mestebus bydde mae'r pêl yn streipiog. Iawn, gwahanol streipiau. Wedyn, rydw i wedi darganfod papur, felly rydw i'n ysgrifennu ar y papur, ac yn olaf, pensil, rydw i'n ysgrifennu gyda pensil. Yn iawn? Ond cyn bod fi'n mynd, mae rhaid i ni ganu, felly mae'r bag gyda fi, ydych chi gyd yn barod? Un, dau, tri. Be sydd yn y bag? Be sydd yn y bag? Hei hodi hei di ho, be sydd yn y bag? Dewch i ni cael gweld. Pen, ysgwyddau, caesau, treu. Well ni gyd godi de? Bant â ni. Ydych chi'n barod?

Coesau traed. Da iawn chi. A gawn ni un arall cyn bod ni'n mynd. Be sydd yn y bag? Be sydd yn y bag? Hei ho di hei di ho, be sydd yn y bag? O! Oh. Het tri chornel. Chi'n barod gyda'ch braich? Mae gen ni het

Da iawn chi! Fi'n gweithio bod chi wedi mwynhau ac rydw i'n edrych ymlaen i gweld chi gyd yn fuan. A cofiwch, os oes angen unrhyw gymorth yno chi yr wythnos hon, rydw i a Miss Anthony bob tro yma i'ch cynorthwyo chi. Hwyl am y tro, dosbarth Dewi!